Digital kɔnfoɔ agye n'akonnwa. Ɔpanin me mmoa kɔ aba. Pia, megye wo so. Na nananom ho yɛ? Oh, eh, nokorɛ nie, baako na ɛnyaa Corona. Motia baako. Ame ne ɔka sɛ nsuo si ne so a, yɛma ne vitamin C. Nsuo si wo motia so a, yɛma no vitamin C. Ɛnyɛ easy.
me brɛ. Mm.
uh, then switch akonya ne mami. Nice one. Uh, na adan motia no ɛho sɛ corona ɛwɔ hɔ. Wɔbɛ nipa te bia mu anaasɛ honhom nso koro abɔ aduru hɔ. Honhom nso koro abɔ aduru hɔ anaasɛ medwen ho a mede me tiri di angye. Motia deɛ ɔnya koro sɛ. Ɛɛ ɔnsɛ
Ɛɛ, mmerɛ bi na yɛ analog ɛna ɛnnɛ yɛ kɔ no digital nti no ɛnnɛ no yɛ a na abɛɛfo nneɛma no so na wɔn nam, seisei wɔn afiri nwura mu nti nneɛma bi escapee no kakra, nneɛma escapee no wanhu, ɔkɔ graduation, ɔnam kwa mu a ɔreba no. Motia no kɔ graduation? Mpakyɛw Adaroma. Ɛhonhom a anaasɛ anisoɔ? Ɛɛ, honhom mpakyɛw.
Ɛɛ, honhom asɛm na, ok.
Na wɔ yɛ a wokɔ honhom? Ɔmɛ kɔ me. W'ahyia obi nim wɔ hɔ pɛ?
Hwan?
Ohe obi nim. M'ani ntwaa ne so. Ei, na Ghana asɔfoɔ ne yɛbɔ wura honhom, yɛbɔ wura honhom. Wonhyia wɔn? Ɛɛ bia ne bra nkyɛ ɔfa nko. Ah.
Ɛsono. Ɔnam abɔsoo kan nam so me nam. Ah, nti mo nhyia wɔn honhom. Yɛnta nhyia. Na wonya obi ho obi ho adwuma a bi a akosi ɔbɔfoɔ nsam a, bɔfoɔ bɔ mpaeɛ ama no a, wo nso wo ne nnipa no, wo na wotaa nnipa no, mo, wo ne no nni mpo ne mbu wɔ Ɛɛ, deɛ ɛwɔ honhom mu mu no. nyinaa ne sɛ yɛyɛ collaboration da biara. Wo ne Ɔbɔfoɔ.
mo collaborate.
Oh, wadɛn? Ah, kyerɛ Adwuma sɛ a wo ɛkyerɛ me future so. no.
Me future no. Ɛwɔ me yalesa mu. Adwuma a ɛboro me so, metumi frɛ no. Sɛ me future no, ɔbɛgye me sɛn? Oh.
Ɛwɔ yalesa wei mu a, ebi otumi ma me ne ne manager kasa.
Ɔbɔfo manager de sɛ. Ɔbɔfo huhum ne manager de sɛ. Ɛɛ ne manager ɛne ɔbɔfo a yɛ na ogyina n'akyi yae. Ah, yoo. Ti ɔma me ne ne manager kasa na yɛ negotiate. Na ajagoraja wahyia no pɛ. Eh nokorɛ nie me hyiaa no ɛne no yɛɛ one two one two but me ne no wɔ project yɛnya nyɛɛ. Ɔne bɔfopani Agyagoraagya. Oh adɛn.
Na kyerɛ sɛ honhom no deɛ ɛyɛ adeɛ a oh, abosomfoɔ no ne asɔrefoɔ no mo hyia. Yɛyɛ classmate.
Oh I see. Oh wadɛn sɛ yɛn nyina.
Ti na adɛn na anisoɔ deɛ asɛ baabi a abosomfoɔ wɔ yɛ a na asɔrefoɔ mpɛ sɛ wɔn bɛkɔ. Ɛyɛ nhwehwɛ ne mu
ɛne nkye ho.
Yɛn mo kye wɔn ho.
Antia. Yɛhyia daa. O oh, wadɛn. Yɛhyia deɛ so no. Wɔn de brɛ me deɛ ɛso nso sene nam nso me de kɔ hɔ. Ah. O oh, wadɛn.
Ɛmu mu asɛm.
na kumawood mɛ n sɛ nansa sɛ mo keka mo ho yɛni abere a mo pɛ sɛ mo san de kumawood ne ɛba back na wahwɛ sin yi a yɛbɔ yi a na ɔne ɛyɛ Bernard ɔpɛni Bernard ɛyɛ a ɔfe ne kakra bebree bebree kɔsi sɛ ɔn sɛ adwuma no daa ne daa no yɛ na meka sɛ obiara wɔ deɛ yɛ a na ɔne ne vibe like ɔne ne atea ɛma ne flow ɛma ne flow he was one of the type a Sɛ me ne no hyia biara no a, nokorɛ nie, ɔpushi me ma deɛ me nso mewɔ me mu no na metumi metumi deliver ma no ba.
Nti no firi a ɔfiri mu no deɛ, me me deɛ ɛkaa me paa. Ɛhaw paa. Bebree.
Akwanneɛnsɛm nyinaa so.
Bebree paa. Yɛbɔ video no ma yɛ din na mehwɛ wo a na me peke wo body language. Metumi saa sɛ wo kaakae nneɛma bi kakra. Paa bi na ɛna woyi adwuma no koraa to nkyɛn a. na yɛ yɛyɛ nnuafoɔ. Oh okay.
Paa. Wokɔ ne hɔ mu kɔdidi ne ade? Yɛhyia.
Ah okay.
Ɛkɔdidi.
Okay.
Ɛdi abrabɔ mu nkɔmmɔ. Nice one.
Mm. Ɔno nso deɛ ɔyɛ nipa sɛ. Papapapapapa.
Ɛbie n'ataban mu kakraka obi a ɔbɛba bi a ɔgye ne tom. Eh, nipa ankasa no ɔn sɛ sɛ wodɔ nipa a saa na ɛyɛ a na ɛba. Mm. Yɛse nipa papa nkyɛ. Ɛnneɛ ntɛm nti na wankyɛ no. Ɛɛ, nti no me nso yi, papa kakra, bɔne kakra so ɛ. Wo asɛm te anom adi 150. Nea meyɛ sɛ ɔbɛfa me ɔse yie Kofi. Ma, ma no kwan ma ne nsakra mfi saa wei no ho. Okay. Me hwan na mekɔ 160.
Na meda so na menenam, na mekɔ m'anim. Nice one. Ah, na wo ba na me expect sɛ nka kɔmfoɔ deɛ. Nka ɛneɛ, ɛɛ, ayi. saa deɛ no kura ɛdeɛ twa wɔn sɛ bogo dɔsɔ yɛfrɛ sɛ dɔsɔ ka dɔsɔ yi na ɛsɛn wasen na neɛ wode hwanhwan yi bi asensɛn wo kɔm na wɛdeɛ wadrɛ se sɛ sɔfoɔ wo clerical ne bɔ kɔn mi anaa deɛ wɔm nyinaa ne sɛ me no menyɛ nwura mu kɔmfoɔ meyɛ abɛɛfo kɔmfoɔ digital ɛyɛ digital mm-hmm. a ah, sɛbi ɛɛ Me ne me nananom kyate wɔ Instagram ne Facebook ne WhatsApp ahoma so. Esiane sɛ me nko ara me ne kɔmfoɔ a mede champagne agu nsa na memfa apɛtɛhye nti,
ɛtwa sɛ meba nnipa tebea mu. Enti no, me mente nwerɛm. Me calculate yɛ a na mehu sɛ fie de, metu wɔn fo wɔn antie. Wɔn a wɔaka no.
Ɛna mede me ho agye mu. Nti no saa na ayɛ. Because of sɛ me mekɔ no digita a, digita biara nso nni Nwerɛm. Internet nni Nwerɛm. Wokɔ a wonnya bi wɔ hɔ.
Nti no me me deɛ no deɛ mewɔ fie. Me office baako wɔ Eastlake. Oh yeah. Woyɛ consultation wɔ hɔ? Oh.
Eh, wo kura da biara metena ase tie nipa anim asɛm. Menim hɔ. Mo, me de hyɛ no bɛka akyerɛ wo. Yɛse wo nananom no deɛ ɔmo so asoro paa o, Isregonfoɔ ɔmo fo plane ne ade, oh. ahohom yera kɔ pie baabi a ɔmo kɔ yi, ɔmo ɔmo twa first class, oh, adɛn, na ɔmo tim. Na ɔmo bɛba na wagyegye adam aka ne nan ato so. Na ɔmo tia bi ɛfrɛ no Kevin. Kevin. Yeah. Mo tia Onel nso wɔ hɔ. Onel.
Aye.
Me na ɔka sɛ masoma ne Germany. Mm. Onsura wɔ. Daabi ɔkɔ sɛe obi aba. Mm. Obi na- Obi te sɛsi a me ne ɔkasɛ. Obi na de ne bɛgyaa hɔ anaa? Ah, obi na de ne baeɛ.
Nti ma process nipa no ho information a mede asoma no. Nti ɔkɔ Germany.
Ɔkɔ Germany. Me ne ɔkasɛ, watwete me koraa. Hey, hey. Oh, adɛn? Atwete me. Motia, Onel.
Mote o nɛ. Ne din no so deɛ ɛnneɛ ne tirim bɛyɛ den paa waba so wɔbɛsɛe wo a wɔhyia o wɔbɛsɛe wo abrabɔ putɔɔ basa
kwanfoɔ kɔlɛgye ɛna yɛnya no wɔ ha ɛwɔ angel drive so a yɛtwetwe nkɔmmɔ yɛba ghana ha wɔn wɔn yi sene wɔn wɔn ho anika wɔn de sereɛ ɛpepa nkurɔfoɔ nisuo ɛmu kɛseɛ baako paa ɛno wodi ankasa ɛyɛ deɛ Mepakyɛw me din ankasa yɛ Collins Ɔtsen Dua. Oh Collins Ɔtsen Dua. Wo yɛ bɛɛma nuonyamfoɔ. Na gyimi yi saa bebree de adɛn? Ɛɛ yɛ kyekyɛ yɛ deɛ wada ama me nso me nyaa yɛ no no. Deɛ wo nsa kaa yɛ no no.
Nokorɛ ni. Me me hwɛ wo sɛ ayɛ sɛ wo sɛ accountant accountant ɛnyɛ accountant a ka ayɛ obi a ɔdrɔdrɔ plan koraa sisi a nka ɛnyɛ bad. Ɛɛ nso ne nwanwaa ne sɛ yɛ kyɛɛ gyimi mu no me bɛ gyaa bi. Me nyaa gyimi.

Ɔn sɛ yɛyɛ no internet na ɛde adwuma nti ɔmo gɔgol ɔbaa no koraa maa me. Ah nti wahu no.
Oh adɛn wɔn agɔgol ɔbaa no ama me a me ne no yɛ study ɛho gidigidi. Ɛsɛ ɔmo de location ne adeɛ nyinaa ahyɛ ha a toto question nsuo bɛtɔ mu. Ɔn sɛ wontumi mfiti prɛko pɛ mpɔs mogya bɛba.
Ɛnyɛ. Gye sɛ ɔkɔ dɛnkye so ɛno deɛ mogya bi. Ok yɛbɛ a yɛbɛbusa thirty questions wonni ho kwan sɛ ɔka sɛ wei deɛ me yansa ɛwɔ sɛ oyi ne nyinaa ano wobɛtumi de aane anaa daabi ayi ano ɛnyɛ woatwa anaa woati ɛne yɛhwehwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'adɔfo bɛhu wo more wɔn bɛte w'aseɛ na wɔn ahu nsɛm bi kora ɛfa ho a ɛɛ wɔn pɛ w'asɛm so wɔn nim ɛno ɛna ɛhia yɛn wogye pene a yɛntoa so.

Ɔkwasea edi kan nam ɛyɛ kɔmfoɔ role a wa wɛ play a de ayɛ popular no nam ɛno so ma wanya spiritual attack bi pɛ. Mepakyɛw aah manya bi pɛn. Ɛbaa no sɛn kyerɛkyerɛ yɛ mu. Ɛɛm me kɔ location bi a na yɛyɛ adwuma wɔ hɔ ɛɛ nti yɛyɛ adwuma no that particular movie no sɛdeɛ na wɔn asi adrɛse me no ɛna nsɛm a na mɛka no megyina hɔ nom aah na me twa hwee. mm. Manhu hwee. Ɛna me nso eh, mɛka ne sɛ Nyame asɔfoɔ bɛn me paa. Me ne Nyame asɔfoɔ bebree nti no, me manager no frɛɛ yɛ sɔfoɔ no maa ne bae. Nti wɔn bae, ɔne n'asɔfoɔ nyinaa na wɔn bɛbɔɔ mpaeɛ aa. Me kɔɔ off. Mm. Nti m'ani baa me ho so no, mm. Ɛna wɔn busaa no sɛ na deɛ na ɛsie, ɛna ɔkyerɛ sɛ na yɛyɛ adwuma na honhom bi retwam, na nsɛm a na meka. ɛne deɛ na me ne ɔfeel sɛ madwen ɔnim sɛ memee to ɔtraa me ɛɛ na ɔnim sɛ yɛtwa sini to ɔtraa me na ayɛ sɛ me na me korɔ no nti wano a kaprɛ ɛyɛ roles ahodoɔ a ɛwɔ sini mu nyinaa ɛmu deɛ ahe na ɛyɛ wadane so sɛ wonya bi a wobɛyɛ na nso kɔmfoɔ yi a woyɛ yi ɛma ho kwan ma nyɛ asikafoɔ role no yɛ a na mepɛ bi

Ɛm sɛ ɔnam koraa saa na ɛti nti a na mesrɛ Awurade sɛ ɔmuma me saa ruro no ana me nso menhyɛ atare pa no bi na yɛnhu sɛ woyɛ fine ma meyi powder no firi m'anim a wei nso wɔ hɔ.
Ɛsiane sɛ n'ano wo kasa a na honhom bi retwam, honhom kurasini ɔbɛbɔɔ wo hwee fam. Nokorɛ. Ɛno akyiri na ma wo ɛho abɛhia wo sɛ wobɛpɛ. Ɛɛ, tumi bi deɛ kura na kyena bi obi ammɛfa wo sɛ tɛmɛnwa bio anaa? Ɛɛ, tumi a mehwehwɛ sɛ mede bɛkura yɛ sɛ mɛfa Nyame tumi, kɔsi sɛ Bible se tumi nyinaa hini ɛne Nyankopɔn. Ɛne Nyankopɔn. Ɛhɛɛ. Nokorɛ, waka no saa, me ne wo yɛ adwen. Ɛɛ, movie bɛn na wogyedi sɛ ɛmaa. Wo pie yɛ eyi ɛda a wɔde kyerɛ Ghana foɔ paa. Ɛɛ movies no ɛdɔɔso. Deɛ ɛyii me pie yɛ dɔɔso na saa ɛɛ particular one wei a me ne the late Bernard Nyarko ɛyɛɛyɛ no nso nam so ɛma ɛdɔm no ɛhu me yie. Deɛ wo se wo nfikya no no. Ɔnyɛ guy no. Ɔnyɛ guy no. Mɛ kele no no. Me ɛno koraa na ɛnam so ɛmaa me de huu wo. Mpakyɛw. Ɛɛ me kae da a me nyi I remember exactly where I was ɛɛ na me da mpa mu na. Adeɛ yi twa gu nam sɛ akoa yi adwene nyɛ. Ɛfiri hɔ a na mɛyɛ wo fan bɛsi no. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo koraa mempene da. Amen. Actor bɛn na ɔno nso ne adom akyɛdeɛ yɛ wo fɛ a abere biaa wohu no biaa no ɛma wo ahokeka?
M'ani gye deɛ obiara yɛ ho. Na mɛfa no sɛ anaa mɛka no sɛ deɛ ɔda m'akoma so yɛ Nana Ama McBrown. Nana Ama.
Mpatsɔ ae.
Mm nice nti wo si ne twam no ɛɛ hwan na ɔnya no a wo ne ne bɛ play role nanso bɛsi nnɛ wo nkɔɔ set biara so nhyia no ɛma wo nya kwan ɛne ne nyɛɛ.
Jackie Appiah. Jackie Appiah Jackie Appiah. Me pa kyɛw. Adonko Hands and Ties Again. Me mee no paa.
Ɛ ɛ a wopɛ romance role anaa sɛ wopɛ ordinary role? Daabi sɛ me ne no bɛnya encounter wɔ sini mu. Ɛwɔ sini mu. Me pa kyɛw ɛ. Na sɛ yɛ yɛ yɛ play sɛ ne boy ne wo ɛ? Wo sɛ. Ɛ line no nyɛ clear ana? Ɛ yɛ play sɛ oh ɛyɛ wo mpena no ne wɔ sini mu ɛ? Ɛnyɛ bad deɛ. Ah, mo, mo, ayɛ sɛ mobɛyɛ sɛdeɛ moreda wɔ sini no mu. Oh, adɛn, adɛn. Saa producer, anka mɛtaa ne no ayɛ adwuma. Oh, wobɛda no ase.
Sɛ kissing role paa. Papapapapapapa.
Sɛ ɛnyɛ adeɛ a, ɛnneɛ action koraa nnya nkɔeɛ koraa, wotumi yɛ bi ka ho. Ɛda Onyaa na mekyerɛkyerɛ no deɛ ɛsɛ sɛ yɛka ho ma no yɛ fɛ. Aha.
Wo, woyɛ redirecting. What has been your best relationship experience? Wo mpena ntwea mu no, ɛdeɛn na ɛwɔ mu a ama w'ani gye ho paa?
Ɛɛ sɛ ɛɛm nipa a me ne no retu anamɔn no, ɔte adwuma a meyɛ ase, ɛna ɔte m'ase, na ɔsɔpɔte adwuma no a meyɛ no. And that is adeɛ a ɛma m'ani gye wɔ relationship mu.
Okay, mebɔ ɛyɛ three different. Eh, lists, categories, ɛba sinitwa mu a, yɛwɔ A-list foɔ wɔ hɔ, ɛna yɛwɔ B-list na yɛwɔ C-list. Wohuu sɛ wowɔ list bɛn mu?
Eh, ɛno no deɛ me mentumi n-decide gye sɛ Ghanafoɔ, kɔsi sɛ baabi a wɔde me bɛhyɛ no. Me me deɛ ne sɛ mɛyɛ deɛ ɛbɛsɔ ɔman no anaa Ghana ani. anaa wiase ani ne sɛ mɛtumi atu wiase man fo na wɔn ahunu message a mede reba. Woakɔ set so a motwa sini adwuma biara wantawanta kakra o wobɛhyia disagreement a woakɔ hyia ɛyɛ wo wo wo osanfoɔ bi a wɔde n'amaneɛ aba abɛsan ama no adane ntɔkwapɛ. Ɛwɔ set so. Ɛwɔ set so.
Wohyɛ aseɛ nyina. Nokorɛ, me mehyiaa bi pɛn. Na ɛhwan a?
Oh, wɔwɔ yɛn industry no mu. Na ɔgye deɛ?
Ɔse ɔnte aseɛ sɛ yɛde me yɛ kɔmfoɔ. Nti nka yɛmfa mma no nyɛ. Nokorɛ.
Wɔgye wo role? Ɔsɛ ɔnte ase sɛ adɛn nti na yɛde ma yɛ, yɛde me yɛ kɔmfoɔ, ɔno na ɛfata sɛ yɛde no yɛ kɔmfoɔ. Ɛyɛ adeɛ a wayɛ kɔmfoɔ no bi da? Ah, ɔwɔ industry no mu Ah, bi. ɔno nso taa yɛ kɔmfoɔ Ɔno nso anaa? yɛ kɔmfoɔ no bi. Nti ɔbɛhyia wo set no na ɔno feel sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ papa kyɛ? Ah, sɛ ɔno no nimdeɛ mu no, eh, acting no yɛhwɛ w'appearance no. Ɛna ebia ɔno no yɛde ebia yɛde ma wo role no nti na ɔno ne nimdeɛ no ohu ne sɛ ebia w'appearance no na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ so na yɛde role no de ma wo nti ɔno no hu ne ho sɛ n'appearance no N'anim sɛ kɔmfoɔ dada. ɛsɛ kɔmfo nti ɛwɔ sɛ nka yɛde ma no. Na kyerɛ sɛ ne ho ahu kakra. Ɔnhia Oh.
powder.
Ɛɛ ne ho nyɛ hu.

Sini deɛ ebi wɔ hɔ a wokɔtena set one week two weeks ebi wɔ hɔ a bosome longest period a wode atwa sini afei deɛ waa wotumi sɛ afei deɛ na afono na wafi fie ɛyɛ period bɛn no. Ɛkɔdii bosome.
Ɛwɔ he?
Ɛwɔ Kumase kura bi ase one of the villages no bi director bi a mekɔyɛɛ no adwuma. um, Sam Power. Mm-hmm. Yeah. Ɛyɛ saa epic adwuma yɛ ɛyɛ ɛno na ɛdi mmerɛ. Sɛ abakɔsɛm yi a yɛbɛbɔ ne angel egu so bɔ koraa ɛm sɛ ɔno na directe yɛ. Ɔno na directe yɛ. Ɛɛ saa adwuma no pɛ sɛ ne sɛ ne nyinaa ka na ɛwɔ sɛ mewɔ hɔ. Mm-hmm. Na mmerɛ tentene no nti no na ama mantumi anwɔ hɔ. Aah. Nokorɛ. Ɛna wogyaa hɔ korɔɛ?
Mannya hɔ, mankɔ so koraa. Woankɔ. Because na magye obi a nso adwuma. Adwuma foforɔ. Mepakyɛw. Aah.
Nansɛ Nkume nka yɛhwɛ mu a ebi se ha yɛ. New York, ebi se Columbus, Ohio, ebi se ɛ, ɛ, yɛkyɛ mu a Kumerica no, wo firi he? Me wɔ California.
Ɛno yɛ he?
Tafo.
Ah.
Abufusɛm sei aa. Sene dodoɔ sɛ na woatwa a ama mmɔnten a wogu so a wowɔ twɛn mu a, wɔ, wotumi sɛ woaplay wo best in those movies but besi nnɛ ɛmaa market ɛna kuma wo deɛ anwen no sɛn. Mm oh
ɛdɔɔso kakra ɛdɔɔso kakra so far mfa no sɛ mmerɛ kakra yi a ɛkɔɔ fam yi deɛ bɛyɛ ten fifteen bi deɛ ɛwɔ akyire a yɛhwɛ anim sɛ mmerɛ nneɛma totɔ no akwan mu a ɛbɛyi ne ti.
Ɛfiri sɛ woba bɛyɛɛ public figure nkorɔfoɔ hyɛ aseɛ pɛɛ w'asɛm yi. Ɛdeɛn na stardom ama wayɛ a w'ani nhu? Ka nokorɛ obiara nyɛ ɔhwe. Oh adɛn?
Nokorɛ nie sɛdeɛ me mesi teɛ no nti no eh all the time no yɛ a na me mpɛ me ho asɛm nti adeɛ a ɛde ɔhaw bɛbrɛ me no yɛ a na me try sɛ me twe me ho afiri ho saa na yɛ a na me me anamɔntuo no teɛ Hwɛ. nti me nhyɛ da nni Superstar deɛ ɛtɔ da ɛkɔ otirim na wobɛwa nso wadi nkwa asɛm bi o bi a wompɛ sɛ wobɛka ntira aba deɛ ɔka deɛ memfa o. Oh ɛte saa ɛte saa na sɛ. Wohu yɛn a na wayɛ kaneɛ mfa ntu yɛn ho fo.
Menhyɛ da ne biribi gidigidi saa. Wonni biribiara gidigidi saa. Mpatwa. Mpena hwɛ bi ama baabi a wakɔyɛ biribi a baabi a. Ɔsɛ.
Ah wante ɛ yɛ ndeɛ yɛnkɔ yanim. Mate aa. Ghana ha nnwomtofoɔ dɔɔso, Sarko Adie wom, Stone Boy wom, Shatta Wale wom, Samini wom, Medical wom, ɛnnɛ Fela Makafui koraa bɔ nnwom. Yeah.
Mepaakyɛw, Ghana nnwomtofoɔ, hwan nnwom na sesei ɛda wo phone so ɛyɛ ne ne wamia play na woretie? Kofi Kinaata.
Ne nnwom deɛ he? Behind the scenes.

Obi nim sɛ watra abrokyire no cos onim sɛ ɛsei deɛ wabɛn president nti ɔkyɛ a wobɛdi kan agye ansa na aduru ne so nti demands no bɛyɛ more nti no ɛyɛ nwom a nokorɛ nie metie a na yɛde toto y'abrabɔ ho a ɛa na yɛfa mu aba.
Yɛwɔ nneɛma nyinaa ho kwan ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ ma yɛn ɛɛ yɛhwɛ mu a sini adwuma deɛ yɛnim sɛ wabenem sesei deɛ Yɛagye atom sɛ wobɔ wo ho mmɔden, woyɛ adeɛ, woaprove wo ho ansa na Ghanafoɔ bɛgye wo atom no. Na wo ara, baabi a ɛwɔ sɛ wobene wo ho kɔduru no ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ma memmisa wo, ɛdeɛ bɛn adwuma na yɛde ma wo a wo ara wogye di sɛ wei deɛ, ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi ayɛ no baako sei ko? Ayɛ sɛ me, me sɛ wode me kɔtena bank, woabɔ ka. Fifty, mede zero bɛsɔ so, five hundred, woabɔ ka.
Gye sɛ ebi a kaa ho adwuma sɛ fitani a fiti sɛ wode me kɔ anaasɛ wode me kɔyɛ atwerɛtwerɛ nneɛma bi a nhwɛ a na nneɛma afa m'ani so mm. na wowɔ adɛn wompɛ atwerɛtwerɛ menni tam saa ɛbɛfa m'ani so
nim na nim twerɛ anaasɛ woni time ɛmu deɛ woni time sɛ sɛ menim twerɛ na sɛ wobɛfa ne eh, books bebree abɛgu me ho mebɛte sɛ yɛ akante ɛneɛ eh, me ho mebɛte eh. me ho bɛtutu me papapapa mate
obi a wagye ne din wɔ ghana ha a wonya nka wo ne ne yɛ yɔnkoɔ nso ɛnɛ monyɛ yɔnkoɔ ɛbɛyɛ hɔ ano no Nipa no agye ne din.
Eh, Daddy Lumba. Daddy Lumba.
Mpatsɔ a. Wonya nka abɛn no.
Paa. Charles Kojo Fosu.
Charles Kojo Fosu. Deɛ na ɛwɔ ne ho. O oh, mehwɛ metie ne nnwom. Mm -hmm. Nsɛm a ɛwɔ ne nnwom mu. Mm -hmm. Ɛne.

Have you ever been on set with someone you were in a relationship with? Me pa kyɛw daabi. Obi a wo ne no atwe mpena da no moakɔhyia set so? Me, adeɛ baako wɔ mu ne sɛ obi a onim me biara nim sɛ me ndate In the in the in industry? the industry. Me nyaa Okay. bi da.
Mm.
Ghana actors no nyinaa hwan na agye di sɛ ɔwɔ sika paa? The richest? Ghana ha nyinaa? Ghana ha nyinaa. Oh, me nnya nhuu bi.
Wɔyɛ ahiafoɔ nkoa. Wɔn nyɛ ahiafoɔ, owia wɔ ne so ne ne deɛ a ɔde ɛkɔ ba. Baa wohwɛ mu a hwan na wogye tom sɛ wei deɛ sini ama no adi yie? Ɛno nti na mese menya nhu bi kɔsi sɛ me sɛdeɛ mese te me sikani ase no, ɛno na ɛma mede ka saa. Mmaa no a wɔn ne mo twa sini no, mate sɛ yɛse baako bi wɔ mu a producer biara pɛ n'asɛm, obiara ani gye ne ho, ɔyɛ hot, they chase after her a lot. Ɛyɛ ɔbaa bɛn a?
Ɛno nso me nhuu bi, me nhui. Wonim ɔbaa korɔ? Mepa kyɛw Adaroma deɛ. Ɔbaa ɔsini mu a ɛbɛ hit sɛsi a, saa na ɔmɔ ka. Me hu ɔbaa bi saa. Producers ni fili no. Ɔmɔ, producers ni fili maa no nyinaa. Mhm. Mepa kyɛw ae, me nhyɛ da nhu one particular. Wo se wo nhyia asini bɔne biara da, na sini bɛn ne ɛmaa ho kwan a wo bɛ hwɛ ahwɛ bio, asen ahwɛ bio, asen ahwɛ bio?
Ɛɛ, yɛ sini a me ara me wɔ mu. Sini bi a wo wɔ mu biara no nya a wo bɛ hwɛ ahwɛ ahwɛ ahwɛ a, ɛyɛ a na wo pɛ deɛ?
Ɛɛ sɛ me wɔ set no so a meyɛ different ɛna me firi so nso a nti no sometimes no ɛyɛ a na me pɛ sɛ me hwɛ me ho na me hu sɛ ɛyɛ sure sɛ me na me me di saa nsɛnhunu no a.
Cell phone ɛne internet ɛmu deɛ ɛhe ne yɛgye firi wo nsam bosome a wotim sɛ ɛbɛhaw paa. Phone.
Wontumi ntena wiase abere a wo phone nkaa ho. Ɛɛ sure daabi. Ɛdeɛn na ayɛ no phone no so? Ɛno na ɛyɛ yɛ office.
Okay. Mm. Dada ne da atwa to a wotɔɔ airtime de sɛndee wɔ baa.
Ɛnora koraa metɔɔ bi.
Ɔbaa bɛn no no? M'adamfo.
Ɔbaa a me ne no wɔ hɔ no, metɔɔ bi maa no. Adamfoɔ adamfoɔ ka kye pee.
Deɛ me ne wɔ hɔ na metɔɔ bi maa no. Wo ne no wɔ hɔ?
Ae. Mo wɔ hen? Yɛhyehyɛ hɔ.
Mo yɛ dɛn wɔ hɔ?
Yɛtu anamɔn.
Yo.
Which social media platform are you most addicted to? Eh, YouTube.
Ɛhɔ na wo sika wɔ? Ɔtomfoɔ biara bɔ baabi a ehia no, nyɛ saa?
Baabi a ɛkɔ, nanso no, yɛ a na yɛtaa di agorɔ yi tu. Wɔ bɛ bi bisaa wɔ ha sɛ, a, wose woda kwa, ɛma wode ntɛm paa beyii n'ano sɛ ɔne obi wɔ hɔ? Mepa kyɛw, nokorɛ. Yɛbisa krɛditi, wose woatu wo botom sika, nnura koraa wotɔn maa obi a wone no wɔ hɔ? Mepa kyɛw, nokorɛ.
Ɔyɛ hwan a?
Ɔyɛ ɔbaa mene no wɔ hɔ. Menyɛ sure sɛ woyɛ gay. Menkaa sɛ ɔyɛ barima. Sɛ wasi wo bo na sɛ ɔde no bɛto dwa saa deɛ a, ɛnneɛ ɛbɔ ne din prɛko ɛ. Ɛɛ, nyɛ nnuru hɔ. Nyɛ nnuru hɔ. Wadaro mo. Mmerɛ pɛ mu no. Na kyerɛ sɛ Councillor Luttrell nyansa mu no, wonim nyansa. Adeɛ baako bɛn na ɛwɔ wo ho a wogye di sɛ obi de n'ani hwɛ wo saa kwa? Ɛnyɛ adeɛ a wobɛhunu da, gye sɛ bi a wo ara woabue w'ano akyerɛkyerɛ ne mu. Ɛyɛ me Kristosom. Wo Kristosom.
Mpakyɛw, ae.
Wo kɔmfosɛm ne adeɛ nyinaa, wonim Yesu? Papa, papa. Obi a nso ɔnim, a ɔbɛn me biara nso nim sɛdeɛ me Kristosom si teɛ. Nkuro dodoɔ sɛn na woatu kwan akɔ soɔ?
Outside Ghana anaasɛ? Outside Ghana.
Ɛɛh.

Adeɛ baako bɛn na ɛda w'akoma pono so a woaa w'ani da sɛ ɛno na wohwɛ na bi a ɛba w'abrabɔ mu a nneɛma nyinaa bɛtoatoa sɛdeɛ wosii pɛ no? Mepɛ sɛ One me, wish. mepɛ sɛ meyɛ Nyame dwuma.
Pɛ sɛ ɔyɛ sɔfo. Mpakyɛw ae.
Na wotu ho anamɔn deɛ? Mepakyɛw me gu so paa. A, wokɔ Bible school anaa woyɛ dɛn? Menkɔ Bible school na mmom mebɔ Awurade ho mpae.